Mkul lmumen isɛa lferḍ zdat Ṛebbi, isɛa lwajeb ɣer lɣir-is, lebɛada i win ur neǧhid ara deg laman. Acḥal ishel i lmumen iǧehden di laman-is ad iḥkem ɣef wayeḍ imi ur ixeddem ara s lḥisab-is ayen ilan d lebɣi n Ṛebbi. Imken llan lmumnin ixedmen akkenni di lweqt n Ṛsul Bulus, alaxaṭer iḥkem fell-asen s lḥeqq di tasuret tis ṛebɛaṭac n tebṛat i yekteb i lmumnin n Ruma. D acu keččini i d-ina, kečč iḥekmen ɣef uqeddac lɣir-ik? Ma ibedd neɣ yeɣli, ayagi d ccɣel n Sidi Ṛebbi. Lameɛna ad ibedd, imi Ṛebbi yezmer ad t-isbedd. Keččini nniɣ-ak, acu ɣef tḥeqqreḍ gma-k? Imi ad nbedd akk zdat lkursi Ṛebbi, mkul yiwen deg-neɣ ad yerr lḥisab s iman-is, mačči ɣef gma-s. Ɣef ayagi ihi ur ilaq ara ad nemyeḥkem way gar-nneɣ. Ur ilaq ara ad nxadem ula d acemma ara yilin i gma-tneɣ d adɣaɣ umeɛweq neɣ d ssebba n uɣelluy. Lmumnin akk, ama d win iǧehden, ama d win yulwan, sɛan yiwen n lɣerḍ, yiwen n ssid zdat ara bedden akk yiwen wass. Daymi i d-yenna Sidna Bulus i wid iǧehden, Ur ḥekkmet ara, Ini-asen i wid yulwan, Ur sḥaznet ara wid iǧehden. Ini-asen akk, Ur ur sexṣret ara ccɣel a Ṛebbi. Lebɣi a Ṛebbi i taǧemɛet n lmumnin mačči d assenger, lemɛana d abnay, di lmaḥiba, s wanuz, iwakken s ddukkli di lemɛacra lmumnin-nni ad ɛejben i Ṛebbi. Msterḥabet way gar-awen am akken isterḥab yid-wen Lmasiḥ i lɛaḍima n Rebbi. Lxir-nwen ihi ur yettili wara d ssebba ulumu. Ddula n Rebbi ur tettwaf ara deg utbeɛ lqanun akken i d-yenna tikkelt Sidna Ɛisa i wat ddin Budayen, A negren-nwen at sin udmawen lxaṭer tettɛacirem nɛanɛa, zraraɛa, d lkmun, tettanfem i lefrayd inefɛen di cceryaɛa, Lḥisab, ṛṛeḥma d laman, d ayagi i yujben ad txedmem mebla ad tɣeflem i leḥwayeǧ nniḍen. Ddula n Ṛebbi ur tettwaf ara deg leḥwayeǧ ifennun, lameɛna di lḥeqq, di lɛafya, di lefṛeḥ s Ṛṛuḥ Lqudus. Win ixedmen akkenni ɣef Lmasiḥ, iɛǧeb i Ṛebbi, ruḍan-d medden. Rasul Bulus yenha wid iǧehden di laman-nsen deg Lmasiḥ ad bedden ad ǧehden, mačči s zzux, lameɛna s wanuz, akken ara lḥun di lmɛaceṛa s Ssid-nsen, Ini-asen, nekkni iǧehden, isefk-aɣ ad nɛebbi lɛayub n wid ur neǧhid ara, ur neɛjeb ara iman-nneɣ. Mkul yiwen deg-neɣ ad iɛjeb lɣir-is ɣef ayen lɛali i lbenyan. Ala xaṭer Ssid-nneɣ, Ɛisa Lmasiḥ, iǧǧa-aɣ lmiytal. Netta ur yeɛjib ara iman-is. Yenna-yasen Bulus, Ṛebbi n ddwa-m d uṣebber, a wen-d-yefk yiwen n ṛṛay n way gar-awen s Lmasiḥ, i wakken s yiwen wul d yiwen n uqemmuc ad tḥamdem Ṛebbi, Baba-s n Sidna Ɛisa Lmasiḥ. S tidet, ay atmaten, mkul yiwen deg-neɣ yesɛa lfeṛd zdat Ṛebbi, yesɛa lwajeb ɣer lɣir-is, i wakken ula yiwen ur ittkel ɣef iman-is, ad ikemmel lefṛayd-nni Ṛebbi yefka-aɣ lmital deg Ɛisa Lmasiḥ, i xedmen s lekmal lebɣi n Ṛebbi. Yettwakteb, Sɛut deg wwen axemmem-nni ilan deg Ɛisa Lmasiḥ. Win imi yella d Sif n Ṛebbi, ur yeḥseb ara d tuṭṭfa ad iɛadel netta d Ṛebbi, lameɛna yeɛra iman-is almi yeddem ṣṣif abuqeddac, yerra iman-is d lmital n bunadem, yessanez iman-is, yerra iman-is d amedwaṛ armi d lmut. Anɛam. armi d lmut n ṣṣalib. Daymi i t-yerfeɛ Ṛebbi nezzeh, yefka-as isem ilan sennig akk ismawen nniḍen, i wakken s yisem n Ɛisa ad teknu mkul tagecrirt deg igenwen ɣef lqaɛa s ddaw lqaɛa, mkul iles ad iqqar s Ɛisa Lmasiḥ d netta weḥd-s ay d Ssid, i lɛaḍima Ṛebbi Baba-tneɣ. A leḥbab, ma ur teknam ara zdat-s ayagi, Ad tqablem leslak s yisem-is, a Ṛebbi i sfehmeɣ belli yiwen wass ad t-txedmem, lameɛna ass-nni ur ittban ara am umeslak-nwen, lameɛna am lḥekem-nwen. Ssanzet iman-nwen zdat asas-agi, qablet leslak-is uqbel ara ifat lḥal fell-awen. Ɣef wayagi ay tettusawlem a aytmaten, mačči ad tetteklem ɣef tazmert-nwen ad tkemmlem lefṛayed-nwen zdat Ṛebbi, Lameɛna, akken ara tettekllem s wanuz ɣef Lmasiḥ, amezwaru i leɛfu n ddnub, imiren, ɣef lmital n tikli i aɣ-yeǧǧa, iwakken ara tetebɛem ljerra-s. Netta, mi t-reggmen, ur iri ara maḍi rregmat, mi t-ttɛettiben, ur yesɛigut ara maḍi, lameɛna isellem iman-is ɣer Win iḥekkmen s lḥeqq. Yusa-d Sidna Ɛisa mačči iwakken ara yesɛlay iman-is, iwakken ara qeddcen fell-as, Lameɛna i wakken ara iqeddec, ad iseblet tudert-is d lfedi ɣef waṭas n medden. Daymi, msterḥabet n waygarrawen, ula d kunwi, i d-yenna Bulus, am wakken i yesserḥab yiswen n Lmasiḥ i lɛaḍima n Ṛebbi. Uqbel i ikemmel tabṛat-agi i wat Ṛuma, ṛsul Bulus yenǧem ad isbedd iman-is d lmithal lɛali fell-asen. Ɛni agi mačči d zzux fell-as? Yenna-yasen, Ɣur-i ssebba ad zuxeɣ kan s Lmasiḥ di lecɣal Ṛebbi, imi d netta i yerran d aqeddac gar wat leǧnas, ad xedmeɣ ɣef leslak n Inǧil Ṛebbi, iwakken ad ittuqbel uqeddam wat leǧnas, imi ttuqedsen s Ṛuḥ Lqudus. Bulus izuxx kan, imi ttwaxtar ad yuɣal d aqeddac Ṛebbi i leslak n wiyeḍ. Am Sidi Isɛis Lmasiḥ, i yessanez iman-is armi i yeddem ṣṣifa n uqeddac n Rebbi, i wakken ara yesselk wat ddunit yetteklen fell-as. Inna-d Bulus, Uɣleɣ kulci i medden akk, i wakken ara ttuselken kra deg-sen. Uɣaleɣ am win ur neǧhid ara, i wakken ara rbaḥeɣ wid ur neǧhid ara. Xedmeɣ akk ɣef ddemma n Yinǧil, i wakken ara ttekkiɣ deg-s yid-sen. Ayetmaten i d-inna, Amnibul-iw d asuter-iw ɣer Ṛebbi fell-awen, d leslak-nwen. A leḥbab, kunwi iḥessisen iḍ-agi, tesɛam amni-agi ɣef leslak n wid i ken-d-izzin? Amek ara tesɛum amekti d umenni ɣef wiyeḍ ma mazal ur tettuselkem ara iman-nwen? Imken mazal tettekllem ɣef lḥeqq-nwen i leɛfu n ddnubat. Nnuba-agi tettusemma ḥeqq Ṛebbi. Ḥaca ma neqbel lḥeqq Ṛebbi ara nettuslek. I wanect-agi isefk-aɣ ad nessanez iman-nneɣ, alaxaṭer yettwakteb s nniɛam Ṛebbi ay tettuselkem s laman, ayagi ur d-itekki ara seg-wen d tikci Ṛebbi, mačči s lefɛa ul iwakken ula yiwen ur ittzuxxu. Nezmer ad nini iḍ-agi s rresul Bulus ɣef Lmasiḥ, Ayen xeddem lxedma imceggɛen, amzun ittḥellil Ṛebbi yis-neɣ. Nettḥellil-iken s yisem n Lmasiḥ, afrut, kunwi d Ṛebbi, ur ttkellit ara ɣef lḥeqq-nwen. Alaxaṭer win ur nessin ara maḍ i ddnub, Ṛebbi issenz-it, yerra-t ddnub f ddemma-nneɣ, i wakken s ṭṭaɛa n Lmasiḥ, s lfed-ines, ad nuɣal d lḥeqq Ṛebbi. Urrif Ṛebbi ittwakacef igenni ɣef lbaṭel n yimdanen icekklen tidet s lbaṭel, ɣef wid yesɛan asṭaɛmel n ttuqqa, lameɛna nekren tazmert-is. Wid ittẓallan, itebɛen ddin, lameɛna ur sɛan ara tazmert ad ɣelben ddnub deg tikli-nsen. Lḥemdullah, iḍ-agi, nukni i ken-iḥeḍren nezmer ad nini s rresul Bulus, Ur setḥaɣ ara deg Inǧil. D tazmert n Rebbi deg lɛil selakem kul win yumnen, tazwara i Budayen, ubeɛɛed iwat leǧnas. Nettwaḥseb d iḥeqqiyen zat Ṛebbi s laman deg Ɛisa Lmasiḥ i aɣ-ittaken lɛafya d tifrat. Ma yella walebɛaḍ deg Lmasiḥ, d lxelq ajdid, leḥwayeǧ tiqdimin ɛeddant, atentaya leḥwayeǧ akk uɣalent d tijdidin. Ayagi akk ikka-d sɣur Ṛebbi, i aɣ-ifran nekkni yid-s Lmasiḥ. Nezmer ad ken-nini iḍ-agi a leḥbab, Ḥeqq Ṛebbi, awal-agi d tidet. Ala xaṭi neǧǧereb tazmert-is deg tikli-nneɣ. Rasul Bulus yebda tabrat-is s ucekker i Rebbi ɣef leslak-is s Ɛisa Lmasiḥ. Ikemmel-it diɣen s ucekker Imi d Ṛebbi kan ara iqablen ucekker d lɛaḍima seg lqurun ɣer lqurun. I kunwi iḥessisen iḍ-agi, ayen akk ay teslam d agnuba lḥeqq Ṛebbi, yettwakteb mačči kan i lmumnin yellan deg Ṛuma n zik, lameɛna i laḥefḍa-nwen, nneɣ, iwakken ara nesɛu timerjiwt s ddwam d ṣṣebber, lektub. Ttwaketben leḥwayeǧ-agi iwakken ad tamnem belli Ɛisa Lmasiḥ d Mmi-s Rebbi, imi tumnem ad tɛum tudert s yisem-is. Ddeɛwa-nneɣ i Rebbi fell-awen iḍ-agi aytmaten, d ddeɛwa n lxir. D win n Bulus, imi ula d nekkni nesɛa ammenni ameqqran i leslak-nwen. Amek i tezmer walbeɛḍ ad ittuslek si ddnubat-is? Nesla ayagi s laman kan deg lfed-in Ɛisa Lmasiḥ. Ma teqqareḍ s uqemmuc-ik d Ɛisa weḥd-s ay d Sid, ma tumneḍ deg wul-ik iseḥḥya tili Rebbi deg lmeggtin, ad tusellkeḍ. Alxaṭer s wul i yettamen bunadem yettaweḍ ɣer lḥeqq, yerna s uqemmuc i yeqqar, yettaweḍ ɣer leslak, akken teqqar lektiba, Win yumnen yis ur yettneḥcam ara. Ulac lxilaf gar Udayen d wat leǧnas nniḍen Imi d yiwen kan ay d Sid medden irkul, ilan d aseɛɛi i wid irkul i ttdeɛɛun ɣur-s. A lxaṭer, win ara ideɛɛun s yisem n Sidna Ɛisa, ad ittusellek. Ulac leslak ɣer ula yiwen nniḍen, imi ur ila ara di ddunit yiwen isem nniḍen i d-ittunefken gar medden, yis iɣ isefken ad nettusellek. Nniɛama n Sidna Ɛisa Lmasiḥ ad tili yid-wen. i win izemren ad ken-isseǧhed s Yinǧil, d ubeccer n Ɛisa Lmasiḥ, s ukcaf n ṣṣer yeffren si lebda. I Ṛebbi weḥd-s i yesɛan leɛqel d lḥeqq. Ad tili lɛaḍima s Ɛisa Lmasiḥ di lqurun ɣer lqurun. Amin.

Ma tɛejba-wen nnuba-agi, ḥsiset mkul durt ɣef lweqt-agi, yeɛni ɣef ltnac ɣer rebɛa deg yiḍ i Lezzayer, ɣef lwaḥda ɣer rebɛa deg yiḍ i Fransa. Tella nnuba nniḍen, ass n tlata s taqbaylit, ɣef ttɛa deg yiḍ i Lezzayer, ɣef lɛecra deg yiḍ i Fransa. Nnubat-agi i snat ttwafen deg Tranzol Radio Monte Carlo, onde moyenne 205 mètres. Ataya ladras-nneɣ ma tebɣam ad aɣ-tketbem, yerna ur ttut ara ad aɣ-tceyyɛem ladras-nwen yeɛni anda tzedɣem. Ladɣes-nneɣ d wa, Lexbar Lxir, Boîte postale 141 Monte Carlo, Monaco. Ad t-ɛawdeɣ s taqbaylit, Tabwaṭ n tibṛatin meyya waḥed u ṛebɛin, Monte Carlo, Monaco. Sutret-aɣ ma tebɣam kra n tektabin, init-aɣ ma teḥwaǧem-ten s taɛrabt, s taqbaylit neɣ s tefransist. Yerna nesɛa leqraya s taɛrabt, s tefransist, lameɛna mačči s taqbaylit.